duuba kana booda agartee haa bikka takkatti illee taa'ee suuraa isaanii isinitti mul'isuudhaaf garuu akka gartee nama dhaadannaa fakkaatti nuti waan dalaynu ifa ifa teenyeeti dalayna jechuudha ammoo hudduu gosa keenyee mataa as baafnee haasofnee nama kana gartee wannan goonu jechuudha balaaleffannaa fokkoon akkuma tiyya hokkoo waan ijoolleen sobanii jedhan jechuudha. Koottu warri dhimmana qabdan taa'a soddaa kiyya taa'i ilmaan kana sii dhiise ilmaan kana sii dhiifne jirra. Obboleettii tiyya fuute obboleettiin tiyya akkaataa gartee si hojjetti bulti wallaaltees jechuudha. Hogguu gartee silaa namni mirga ciisu bitatti itti deebi'ee ciisu. Akkaataa gartee silaa itti ciisamsaatu isis si gorsaa ture jechuudha. Ati namaa miti. Wanni si dhiisaa jiruuf dhageessaa miti. Ilmaan sani biyyoo xiqqishoo booda san fattantuu namarraa guddoon silaa ummaan tana bishaan waraabsiti. Lakkii taa'i. Qaalii jaartii gootee immoo qarratti hin darbin. Awoo soddaa kiyya taa'i. Si kadheetiin jira jechuudha. Wannummaan jireenya kiyya kana bikkaan an deemu deemtee na duubatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga guyyaa gartee arraa kabajamaa fi jaalatamaa kan guyyaa rabbi hundinuu siraa walqixa. Kan rabbi baga isin ga'e isin ja'a. Ammoo namni abdiitu bada jettanii abdii dubbachaa ooltan. Abdi kanuma mee bikka keessan taa'aatii abdiis dhaadadha. Abdi warreen akka yaaddoo warreen akka gartee haa soddaa kiyya ka duraa faan jechuudha. Asiis deemanii baadiyyaadhaas deemanii baadiyyaa keessanii abduma kana gartee warra firraa eedeessanii gartee abdii kanaaf isa dhabdan. Abdi immoo isinirraa dalaguu ta'a. Mee bikka takka taa'ee isin yaamaati. Egaa abdi kootaati yoo dhiirummaa taate gartee dandeettii qabdan saniin. Dandeettii qabdan san kottaa bikka tanatti horteera mee yoo dandeessan isinii yaamaatii. Eh? Garuu dirreen kubbaa gartee sammatti taphataa jiru tun aakira gartee gartee dhumaatii teessaniirra gahaa jirti. Kan ammoo warreen gartee gaa dafneetti gartee waancaa kana gartee dhaqabanna jettanii gartee eh, jirjira jirtanii jechuudha. dhuftanii dirree kubbaa sanarraa qooda fudhachuu dandeessan. Warri immoo dirree kubbaa sana yaa rabbi gartee nu naqin jechaa qaama ofiirra gartee qabdan- eh, qabdaniis eh, bakka sana akka gartee dalagaa waliin godhanne dalagaa nan godhatinaa. Dalagaa waliin godhannu dalagaa nan godhatinaa. Soddaan kiyya ka duraanii faan awwanniniin si dhabu jiruuf obboleettiin jechaa itti wallaaltee bultii. Bultiin si itti wallaalteeti akka itti deemte jechuudha. Amma rabbiin gaata gartee booda irraa taa'e yaa soddaa ilmaan kanaa jechaan sirra ilmaan gartee ana eessima ta'uuf kana kanaa jechaan sirra bujjira. Dhiirti meeqa anuma duuba deemteeti quma dhaabataa jirti jechuudha. Yaaddoo Yaaddoo yaaddoo fayyaan yaaddoo yaaddoo ogguun harkubar komantii fayyadatti waan tokko barreessan yaaddoo maal ittee abdii akkas maarreen goone maafi akkas hin goone maa akkas hin goone jedhan jechuudha. Dhiirti fuula fuula dura teessee walitti haasa'etti ani limma nuti tiirru lola gartee gaafa badawaa san gartee kan namni dhiirchaa fi gartee uleedhaan warree busanii miti. Lolli limma nuti eegalle jechuudha. Lola tekinooloojiiti. Gurbaan achii gartee qoma dhawatee rifatan gartee mi akka bashoo deebi'eeti akkatti baheen beeku jechuun huddumaan beeku ta'e. Ani dawaas niin godha niin godha sababniin garuu an bikka san gartee itti dhaqee raajuudha bira dhaqee gartee ja- faayootti dawaa godhuudhaaf bikka san dhaqee jechuudha. Aboo gurbaan falfalaan bikka san dhaqeeti maarree godhaa jiran an falfalaa fi dawaa qaba malee gartee falfalallee hin godhu. Abbummaan gartee ana ifiin jee Mee maqaa kiyya haana dha'u. Dandeettii gartee ittiin achi seena yaaddoon hin qabu jechuudha. Sababa mixiyyoon haliwaa hiriwaa jedhanii san gartee. Eh? Waraana kiyya fuuteeti bishaanitti gad gurgurte. Sababa sana rabbiin yaaddoo achi naqe. Dhiirti meeqa duraan kachi dura teewwaataa jiran. takka jechuun ol seenuu dadhabdeeti. Warri gartee na abaaraa jirtanis warri na eebbisaa jirtanis galatoomaadha. Akkaataa gartee isin na abaaraatti jirtanis alhamdulillaahi baga na abaartanii warri na eebbiftanis galatoomaan isin jaa isinillee warri na abaartanii galatooma. Garuu silaa wal abaartarra maaliif wal nyaanna? Aboo akkaataan an keessatti jiru kana agartanii Yoo na gorsitanii gartee an karaa badaa irra hidhadhes waan akkana jettanii namni keessaan illee nama qunnamee waan takka nama godhu jechuudha. Tana booda bahaanis dhiyaanis kaabaanis kibbaanis jechuudha. Caasaan keenya diriiree jira jechuudha. Amma immoo ani waan hin gartee nama tokko tokko gartee maqaa isaanii dha'ee isinii muumti. Irra bobbaanee jirra. Waraanni keenyas leenji'ee jira jechuudha. Akkanaa kana kun waraana ni jiranii. Jirra moo jirra jirra jirra. Ni jiran kun waraana cidhatti ilaaladhaadha. Jirra moo. Kaanis bobbaadhaa fi imaltaawanii duuba kana booda agartee haa bikka takkatti illee taa'ee suuraa isaanii isinitti mul'isuudhaaf garuu akka gartee nama dhaadannaa fakkaatti nuti waan dalaynu ifa ifa teenyeeti dalayna jechuudha ammoo hudduu gosa keenyee mataa as baafnee haasofnee nama kana gartee wannan goonu jechuudha balaaleffannaa fookkoon Akkuma tiyya kokkoo waan ijoolleen sobanii jedhan jechuudha. Koottu warri dhimmana qabdan taa'a soddaa kiyya taa'i ilmaan kana sii dhiise ilmaan kana sii dhiifne jirra. Obboleettii tiyya fuute obboleettiin tiyya akkaataa gartee si hojjetti bulti wallaaltees jechuudha. Hogguu gartee silaa namni mirga ciisu bitatti itti deebi'ee ciisu. Akkaataa gartee silaa itti ciisamsaatu isis si gorsaa ture jechuudha. Ati namaa miti. Wanni si dhiisaa jiruuf dhageessaa miti. Ilmaan sani biyyoo xiqqishoo boodaa san fattantuu nama irraa guddoon silaa ummaan tana bishaan waraabsiti. Lakkii taa'i. Qaalii jaartii gootee immoo qarrattiif hin darbin. Aboo soddaa kiyya taa'i. Si kadheetiin jira jechuudha. Wannummaan jireenya kiyya kana bikkaan an deemu deemtee na duubatti. Ati abdiin nama kanaati. Jechaati. Garuu sirriidhaan si galcha. Yaadoo taa'uu diddeemi. Yoon sin teessifne. ana jechuudha nagarta alakkii firraa taa yaaddoo taa yaaddoo tattaa alakkisaa oromoo taa wali wali waliin baadallu tattaa'a ammoo shakuwaan keessa na bira galaa jira jechuudha shakuwaan teessan na bira galaa jirti waraanni keenya isin qophaa'aa jira nuti saaruu keenya qopheeffannee jirra bikka dha'uu deemnus har'a as deemnannee achi deemnee isatti himnu yoo fayyatan inni himna nuti nuti warra gartee hudduu goda faayee mataa as baasee gartee akka hantuutaatti wanatama miti jechuudha aduwwii teenya warra gartee gubbaa sana gartee sataa'ee haasa'uu miti warra gartee akka hantuutaatti boolla keessa hudduu kaa'ee achirraa gartee jawwuu jechuudha fiduudhaaf nuti karoorfannee jirra jechuudha rabbi wajjin ammoo yoo dalagaa waliin godhannu jettan asirratti komantii naaf haa komantii ada- adawwiin tiyya komantii asirra naa barreessuu qabdan akkaataa gartee isin barbaachisu yoo asirratti komantii naa kaayisanii gartee bifa gartee gaasilaa isin isiniiti gartee itti fedhu gartee adda addatti eh, fuula fuula waliin baaneeti firaa dhorkina jettaniis an fuula fuulattiin dhufee isin dura dhaabbadha jechuudha akkaataa isin itti gartee beeytanitti isin irratti taphadha jechuudha filma ammoo isin naman beeytan naman beeytan jechuudha sheekha jechuun isin nama gartee nama gartee nama wani tokko seenee jechuudha nama muxawwaa nama areeda qabu nama gartee eh gabbataa garaa waniidha san seenee jechuudha filmiin abbaa baratee fi ilmiidha. Kanammoo nama gabbataa fi qal'aa biran jirtu jechuu fayya. Ani garuu hanqamuu duraa calliseen taa'u jira. Amma moo tana booda yoo dalagaa wal godhanneettan waliif baana dirreen tanaa dirri kanaa isiniin jira. Na dhageeffadhaa. Ammoo na duuba deemtanii jireenya keessanitti qooshaa teessanitti cirracha laaqinaa. Biddeena keessatti cirachan laaqina. Hantuuta maaliif dhabanii jennaan hantuuta gartee baarra taa'u. Baarra qooshaa gartee baarree keessaa sanii dhaban jedhan jechuudha. Yoo sana isa hantuuta dhooni jedhan qooshaan dhabamtee waliin ganna amtiin wanni kana jiru ni beekna jechuudha. Furi kanin kana jiru akka saddaa keessa ka duraa sanfaa. ilmoo xiqqishoo gartee saniifiin siriisaa jira jechuudha. Ammoo yaaddoo agartan jechuudha. Dhaadateeti yaaddoo mee baa birallee yeroo yaaduun kun naman qabu haa jedhanii wanna jedhan. Isa dura nama dhibba takkaa dhufee jechuudha mana raajii sana seenuu dadhabee keetti. Sababni gartee inni bikka sana itti seene sababa akkam seetan? Miti yoo waa jennee san gartee ani gaa dawaa godhiidhaa fi bikka sanatti isii dhiisee Wani biraa deema jechuudha. Isin gaa akkaataa dhabdeeti jechuudha akkaataa gartee silaa isin mijaa'u. Fuutee ergannoo ta'e fuutee gartee bishaanitti fuula gad deebite jechuudha. Isiin arma jirti. Nyaadhamtee jirti. Kanaafuu ammoo warreen naa ciise dhabdan adawwiin ta'e bikkaan aan dhaabbadhu isin dhaabbatina. Firraa ta'a isiniif irra jala rakkisaa ta'a. Harree gartee deemaan deema gartee itti fe'anii oofan hin ta'inaa jechuudha. Beeyta namichaatu biyya isan beeyna dhaqee jedhan. Eh? Ani damiinaa an sheekaa jedhan wadhu. Tara jaan booyiraan daldeessaa amma dura qarrara taa'u jira beektaa. Jaartii leencaa dhufe kan akka gartee inni biraa deemutti. Maaltu hudduu kanatti godhe jennaan teessuma fardaatii jeen kan jaartii leencaatiin. Harka hoo jennaan ganama subiin gaa qadiyyaa gartee wanni namaa si deemaan luugama fardaa akkana godhee jeen jechuudha. Takkanaati osoo akkas hin taane duratti. deemtanii if hin dhaadinaa if hin dhaadinaa if dhaaduun tun ammoo booda albaatiin dhuufuu isinitti hin tahinii isin ja'a tatta'a firraa tatta'a warri immoo abdi waa goona jettanii abdi irraa haasoo hin jettanii

Ee na kana harkaatti keeffadhaati ha dhugaa san hin deema dhugaa san hin harkattan. Yoo karaa deemtan kanaan ammoo garuu waa takka harkattanii waa takka illee hin fiddan jirra kunoo.
Alhamdulillah galata rabbiiti. Amma immoo nuti caasaan keenya dhugaa dirree jira. Caasaan keenya immoo nama gartee khilaafamaa gartee nama nama gartee nama hin taane nama kaayoodhaa fi gartee karooraa bakka irraa deemu bakka hin deemu hin beekne malee nama dhagayaa ti harkan laannu jechuudha. Ammoo nuti abbummaan fedhe obboleessi keessa yoo obboleessa keessa yoo jiru yoo loltu jechuudha. Adawwiidha. Yoo inni gartee si jeesudha si barbaade. Atis bifa gartee itti firraa jalaa baatu bifa gartee firraa itti deebiftu barbaadata. Ani dandeettiin qabuun abbummaan fedhe abbaan gartee ana ifiin jee ilmi dhiira tokko. dhufee waa'ee gartee sila mataa kiyyaa bikkaan an dhaabbadhuu fi waan an godhuu fi bikkaan an deemutti deemee yoo kan maqaa kiyya na dha'u ta'e yaaddoo dhageessaami yaaboo yorraa naatan yaaddoodhaafis komantii barreessa akka gartee immoo booda gartee inni kun shaarra deemee gartee isaa kophee malee gartee shaarra deemnu qumaamafatti harkoo teessan osoo sun hin taane duratti komantii barreessaaf dhaabbadhu gurbaan kun ammoo akkanaa jecha ja'aati ee gartee osoo hamnaa dura booti jedhan osoo booda rakkoon hin dhufne duratti waan kana isaafis dabarsa akka gartee deemee bikkaan an dhaabbadhuu fi waa'ee sila kiyyaatis uuma isa galchan jiru kanaafuu Yommoo kanaan taa'uu dide jechuudha. Akkaataa inni gartee itti gabbahee mana isaatti ol deebi'uu dadhabuun hannaa isaaf qopheessee amma fa- hannaa xiqqoo fudhate wadhu hannaa guddoon kan nafe jechuudha. Akkaataa gartee booda jaartuma isaatii ilmaan isaatti itti baqatu nin godha. Kanaafuu fakkaattonni gartee akka isaa meeqaa jiran jechuudha warri naaf ciisa dhabdan. Barnoonni gartee namni Oromoo barate an obboleessa keessan yoon ta'ellee ta'ullee haa baradhu namni silaa maashaa Allah baga rabbitti deebitee jechuudha. Bifa immoo an tana na jechisiisu bifa gartee maashaa Allah ja'uu dhabuu tanarraayi. Waliif hin hafaan maaliif taati? Ani yoon qabeenya qabaadhe masalan rabbitti isii haa ida'uun hin jirtu nu bira jechuudha. Eessaa argatee ni hate moo? Beekamaan kana eessaa fidee jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Aduu namni kanaa jechuudha. Kanaafuu aduwwii walitti hin taanu beekumsaan qabu kanaan ittiin fayyadama. Ani yoo maraataa ta'e nama badaa ta'e badummaa hin mul'isaa yoo isin na jalaa hafuu baattan. Na jalaa haftan taanaan ammoo anillee waan gartee isin irraa barbaadu hin qabu. Tattaa'aati qilleensa kanatti immoo maqaa keessan hin baasinaadha. ilmaan keessan kana ilmaan gartee kaan namarraa ariitan kana xiqqoos guddisaati bakka gartee bishaan isinii waraabdu haa isinii geessu san ta'uu baannaan yoo ilmaan kun gartee xiqqummaan tunuu gartee bakka bishaan isinii waraabdu sana hin geenye haatiin irraa kuttee jirti ammoo booda gartee masaanuun ilmoo gartee ilmaan kanaatu abbaa umaraa shi'a gartee booda jechuudha osoo isin hin dhufne kabajaadhaan taa'i atiis soddaa kiyya duraanii taa'i jaalaltii duraan qabdu san amma booretti dhugaadha duratti nagaa wajjin raame amma immoo eega dalagaa na qoratu barbaadde xurree mana keetii kana duraan gartee ittiin deemtee galtu kanaan akka gartee hudduubaan baatee hudduubaan seentee hudduubaan baatu si godha jechuudha warreen fakkaanonni keessaa warri ka yaaddoo faaniis Warri gartee sila waan kiyyaa kana dalagu jiruus ani isin tuqaan jiru dura dhiisuu baattan isin irraa hin dalagaa dalagaan isin godhadha takkanaati abbaan isin hin ja'a warroottan gartee amma gola addunyaa gartee mara teessanii nuus arrabsaadhaa nuus faartaa jirtan warri walitti nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu ha isaaniifis komantii kayaa barreessaa fi ji'a keessaallee yoo dhaqqabdan isaaniif isaan dubbisaadha dhaabbadhaa yaa'anii yoo isin dhaga'uu baatan nama taa'iin dadhabde waan teessisaa itti dhufaa ajaa'ala. Akkana maqaan yoo? akkasuma Eh? akkasuma Mee takka asirratti ati waan qabdu gaa dhaamiif.
silaas gaa namni ofirraan teenya gaanuma harkata gaa nutis gaa wayii bishaan illee rafnaa miti Nuti ka qophaa'ee deemu qophaa'ee deemu teenya eegganna malee afaan hin deemu waan nama afaan deema waan nama afaan deema afaan hin deemne teenya nu eegganna inni. Dirree gaanii waliin dhaabnu dirree gaanii nama hamatee ibidda adattee qoma dhawattee jechuudha. Salphattee huccuu ofirraa baaftee qullaa ka jaartitti ol deemuun qaaniidha jechuudha. Jaartummaan teessinuu booda isiniif adawwiidha. Namni jaartii argite dukkanan sodaatuu jedhan. Ammoo tatta guyyuma gartee silaa gaaleessa kanaan isinitti dukkaneessee akkaataa gartee isin jaarsitti waliin deebine qaanfattanii gartee akka gartee maraataatti sh- qumaamaa keessatti gartee namni sadaqaa isinii kannatu jechuudha. Sana isin godha jechuudha. Huccuu isin irraa yaasee anummaa isin gartan kun taa'uu dinnaan. Yoo isin teessan ammoo ofirraa taa'a. Ammoo warri na barbaadaa jirtan hundi keessanuu naaf adawwiitii jira. Waan ta'eef gurra banadhaa wanni isin ji'u sun gataa hin seentu isin seenuu ta'u dadhabnaanoo naatu funyaanii fi afaaniin gurraan isini buusee akka isini dhagaamtu isin godhe tanuma keessa jechuudha warri naa dhaattaa jirtaniis taa'aa firraa dalagaa nan godhatinaa dalagaa dalagaa naan baasinaa Ammoo isin dalagaa naaf hafnaan alhamdulillahi galata rabbiiti dalagaan isin godhadha jechuudha. Dalagaan isin godhadha dalagaa. Kanaafuu hanga xumura viidiyoo kiyyaa kanatti na faana buutanii na hordofuudhaan na jajjabeessaan afeerraa kiyyaa uummanni Oromoo dhaamsa gabaabaa asirratti warreen gartee waa'ee sila kiyyaa kana haasawaa jiran maqaa isaanii isinii tuqeetiin jira yaa keessaatii fi alaaniis ijji gamnaa dura boochi jedhanii himaa itti himaa dhaabbachuu dinnaan ammoo nama taa'iin dadhabdu waan teessaa itti dhufaa jedhan jechuudha. Tana booda naaf namatinaadha. Wannummaan samii buute dachiin hin dadhabne jette. Hin dadhabne jedhan. Dhuga. Ani immoo dhiirti meeqa asirra wal keessatti akka sheeyxaanaatti tokko lama sadii afur shan jaha akkasitti dhufanii. Yoo dhufaniis lolli ani itti jiru teknooloojiidha. Wallaahi kan isin rabbi isin kadhu jechuudha. Ilmi namaa tokko dhufee mee hulaa xiyyaara dhaabbatee eh, dandahee haa deebi'u jechuudha. Hulaan ol seenee bikkaan hin jiru sana kunoo asiin jira kottaa jeetii yaama jechuudha. Adawwootii jeetan hawwu isinitti hin mul'isa. Garuu immoo nama salphisuu hin barbaanne jechuudha. Rabbiin nama gartee hamtuu si godhe. Achirratti mayaa diitii jedhe. Ilma namaa kana hogguu haa gootuuf rabbumaa jecha malee galata irraa negatinii takkaa jira. Dhugaa sirriidha tuban. Dhugaa dhugaa wallaahi jecha dhugaa fi onis jechuudha. Ani kan waa godhaa jiruufis galata irraa gachaa miti. Rabbi jechaan godhaa jira jechuudha. Garuu namallee salphisuu hin barbaanne. Dhiyyees jedhee mana qomatee qoma dhabatee bahee akka dhaltuutti akka saree gartee ija afurii ni beektanii taasirraa ija afur qabdu takka. Talbaa jedhanii sareen sun fokkattuudha. Isiin sun fokkattuudha jechuudha. Jibbamtu saree keessaa isiin jibbamtu taatirraa ija afur qabdu sun.
San budaadhaas sheeyxaanaas aduu jedhamu sun. Akka sanitti jechuudha. Eegee kofa kaayee jaartii bira akka dhiiraa ba'ee akkanatti eegee kofa kaayee jechuudha. Akka sareetti. Jaartii biratti ol deebi'u. Akkamatti jaartummaan sunuu inni kun jaartii kan jaartee hojii keessa ciiftu jechuudha. Ifiifis salphatee.